Insellmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor ta' Wiċċ Imb'Wiċċ. Dil-ġimgħa jmiss li naqralkom silta minn Damask, il-ġabra ta' novelli ta' Rita Saliba. Rita Saliba rebħet il-konkors għall-kitba għaż-żgħażagħ tliet darbiet. Hija tikteb kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti, u Damask hija t-tieni ġabra ta' novelli tagħha. Jien se naqralkom l-ewwel novella f'Damask, li ġġib l-isem ta' Petali Ħomor. Mingħajrha mhu xejn. Jaf li ma jistax jagħti wirja tajba jekk hi ma tkunx hemm. Ħabbtilha darba, tnejn, tlieta, fuq il-bieb tal-kamra fejn tmur tirtokkja wiċċha. Ma kellu ebda tweġiba u qabad u fetaħ. Jaf li l-bieb ma kinitx issakru, imma ma kinitx hemm. Ħwejjiġha jleqqu kienu mdendlin mal-ispalliera. Il-pnietzel u t-terra mferrxin fuq it-twaletta ġabru ftit tal-għabra wara xi jiem. Parrokka dehbija mitluqa gozz ma' ġenbhom. Mill-bqija, ma ħalliet xejn aktar warajha. Ipprova jċemplilha, iżda l-mowbajl mitfi. Forsi bidlet in-numru. Ħallietu warajha xi mkien, jew waqgħatlu l-batterija. Qabel illum, it-tfajla kienet biss parti mill-maġija tiegħu. Imma llum in-nuqqas tagħha qed ikiddu. Daqlu l-mowbajl. Sejħulu biex jipprepara għax daqt imissu hu. Lesta l-kaxxi li f'għajnejn in-nies fihom kien jaqsam għabser rieq. Tom daqqa t'għajn forsi jilmaħ xi biċċa minnha. Għattihom bliżar iswed u t-tama li titfaċċa quddiemu f'biċċa waħda. Ħaseb fiex seta' naqasha. Il-folol riedu lilu. Kien illużjonista famuż mhux biss f'pajjiżu. Fuq il-posters kien jidher wiċċu, imma wiċċ għażbejjaħ kien jibqa' wara l-kwinti. Hi kienet biss aċċessorju, u issa riedha. Illum kellu jgħidilha li se jeħodha miegħu barra l-pajjiż. Se jagħmilha famuża. Staqsa liha fejn kienet toqgħod, fejn ġieli wassalha, u hi tinżel tiġri mill-karozza. Iżda donnu ħadd ma kien jafha. Xi ħadd qallu li ma tantx kienet tidher barra. Għaddielu ħsieb li setgħet kienet illużjoni, tidher u tisparixxi bi kmand jew sinjal. Imma hu kien jaf li t-tfajla kienet tassew tkun ħdejh. Nifisha ġieli ħassu qribu hi u tinżel bil-ħeffa taħt il-palk fil-kaxxa s-sewda. U kultant ġieli sema' qalbha tħabbat tgħaġġel, xi nimidda stirata fuq lasta mdendla fl-arja. Sema' ismu mgħajjat mill-preżentatur fuq il-palk. Iċ-ċapċip kien qed joħnoq is-sala. Is-soltu hi kienet toħroġ qablu, tippreżentah b'idejha miftuħin. Imbagħad joħroġ hu u t-tbissima tagħha tintefa' fid-dawl baxx. Irranġa ħwejġu u ħareġ fost aktar għajjat u tisfir tal-udjenza. Waqqafhom. Ma kienx loku dak iċ-ċapċip. L-udjenza obdiet u stenniet. Sela l-uċuħ għal li jista' jkun kienet hemm. Fittex għal xi ħjiel, xi libsa tleqq, xagħar dehbi jew fiddien. Iżda dak ma kienx ara. Fid-dinja tal-illużjoni kollox kien jinbidel u ħafna drabi xagħara kien jinbidel ma' kull wirja. Ftakar li kien qasdni l-ewwel darba li ra. Għall-mument nonnu lemaha u niżel minn fuq il-palk. In-nies żammew in-nifs xejn rawh fosthom. Ħarstu nifdithom. Wasal fl-aħħar ringiela fejn ra tfajla kemxejn grixtija. Feraħ għal nitfa. It-tama li kien sabha. Ridet tinkih u staħbiet fuq qalb il-folla. Inxtegħel dawl qawwi fuq it-tfajla. Iżda ma kinitx hi. Kellha xagħar iswed tuta. Ta idu u stedinha miegħu fuq il-palk. L-udjenza ammiratu u ċapċpitlu. It-tfajla tal-udjenza xtaqet tiġbed idha lura. L-għafsa tiegħu fuq idha kienet qed tweġġagħha. Stħat titla' miegħu fuq il-palk, imma ħarstu fis-saff tagħha qedditha u samritha. Fuq il-palk nofsu mdallam stħajlitha daħlet f'dinja ta' ħaddieħor. Insiet li ftit qabel kienet fost l-udjenza mxennqa. Iżda kienet waħedha mal-illużjonista famuż. Huwa ħares f'għajnejha mberrqin. Stieden lill-udjenza tiha l-applaws li jixirqilha. Ħass il-kmiem tal-ġakketta li kien libes jitqagħlu. Ried jeħles minn dak il-piż. Ma ħassux ippreparat, imma jekk jibda b'leħfef waħda, dik li joħroġ l-oġġetti mix-xejn, seta' jissodisfa lill-udjenza għatxana. Lit-tfajla qalilha biex tilqa' l-oġġetti li kien se jgħaddilha u turihom lill-udjenza. U hi obditu bħal f'seħer. Daħħal idu fil-pulzier tal-komma tal-id l-oħra. Ġibed b'ħeffa imkatar ikkuluriti marbutin flimkien. Wieħed wieħed irħew ir-riħa tal-fwieħa tagħha. Dakinhar tal-ewwel wirja tiegħu, kien għannaqha bil-ħatfa wara l-palk u xamm f'wieħitha. Kienet lejla ta' suċċess u kien għadu żagħżugħ. U hi kienet żagħżugħa wkoll dak iż-żmien. Qatt ma ra ħaddej minn fuqha ż-żmien. Għalih baqgħet dejjem l-istess, dik li tidher għal ftit imbagħad tgħib biex jidher aktar hu. It-tfajla sabiħa ta' xagħar qasni li tajn joħloq l-illużjoni fid-dinja tal-mistħajjel. It-tfajla ta' xagħar iswed tuta laqathom b'ġest awtomatiku. Ringiela twila ta' mkatar li ħalliethom jaqgħu mal-art. L-udjenza ċapċpet u stenniet aktar. L-illużjonista reġa' fittex fil-pulzier. Ħareġ libsa kollan ta' ċoli kanġu ta' fil-fidda li kienet tilbes hi fl-aħħar ta' xi wirja x'in toħroġ tiġbor li jkun ħalla warah u tħallih jilqa' l-applaws u t-tifħir. Lapes tal-għajnejn iswed skur li bih kienet tirtokkja l-kpiepel t'għajnejha eżatt qabel toħroġ minn wara l-palk. Żewġ biljetti taċ-ċinema li kien ħallsilha meta baqgħu sejrin jaraw film wara lejla oħra ta' maġija. Perli neżlin bħal qtar mill-kullana li kienet liebsa meta beda jwaddbilha skieken. Sikkina minnhom kienet ġiet eżatt m'għonqha. U qatgħet il-kullana. Beda jxoqq l-għaraq għalih. Neża' l-ġakketta. Tajjarha 'l isfel. L-udjenza għajtet u ċċapċpet u ġġieldet għal ħwejġu. Ħasbet li ried jgħaddi l-messaġġ li ma kien qed jaħbi xejn. Baqa' jfittex fil-pulzier f'ferneżija. Ġibed żarbuna li kienet ħalliet warajha f'waħda mill-kaxxi li kienet daħlet fihom biex tisparixxi. Umbrella li tgħattiet taħtha miegħu sakemm wassalha sal-bieb ta' darha. Kopja ta' ċertifikat tal-mewt. Ħass tingiż fil-komma u żewġ taqtiliet tad-demm ċarċru minn ma' idu. Daħħal idu l-oħra fil-pulzier u ġibed warda ħamra li xtaq itija wara l-aħħar wirja tagħhom. L-udjenza qamet ewforika. It-tfajla mill-udjenza baqgħet issummata. Ma tafx jekk tammirahx jew tibżax minnu. L-illużjonista dar lejha. Ħarstu kienet vojta. Newlilha l-warda. Imma hu jnewwililha, il-petali ħomor waqgħu waħda waħda fuq il-palk. U dik kienet l-ewwel novella Petali Ħomor minn Damask. U sa nistieden lil Rita Saliba biex tingħaqad miegħi. Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela, nibdew b'daqsxejn mistoqsijiet bħas-soltu. Is-sensi għandhom importanza kbira f'din il-ġabra, ġeneralment bħala nuqqas jew assenza. F'porċellana hemm il-pupi li ma jfuħux u fl-arloġġ tal-bozza, l-iskultura ta' fjuri li ma jfuħux. F'Ekisi, it-togħma qarsa tal-għadma tal-għanbaqra hija f'sens in-nuqqas tal-ħlewwa tal-frotta nifisha. U l-istess fil-vażett tal-bewsiet fejn, fl-aħħar tal-istorja niskopru li l-mandolin kien qares. In-nisa ta' Villa Mistura jgħixu moħbija mid-dinja, 'il bogħod minn għajnejn in-nies. X'inhi l-importanza tas-sensi għalik bħala kittieba? X'tara fihom jew fin-nuqqas tagħhom? Huma importanti ħafna s-sensi. Anke fit-tiswir ta' rakkont, inti ma tistax tgħaddi minn xi mkien jew x'hom xi post u ma tistax ehm, tabbi naħma xi mkien ieħor ma xi storja ma xi ġrajja li ġratlek. Hemm stejjer li jidhru li għandhom nuqqas ta' sensi, sens ta' xamm, jew nuqqas ta' sens ta' togħma, però dak użajtu biex nikkuntrasta l-ambjent li ħa joħroġ iktar b'saħħtu. Użajthom ukoll is-sensi, hemm sens ta' xamm fejn riħa ta' birra, l-imwejjed li togħrok kemm togħrok ma tistax tinqala' dik ir-riħa miżża minn fuqhom. Qtates, fin-novella Qtates, ħa tidħol f'dar li tinduna li hemm il-qtates, hemm ċerta importanza. Ir-raġel tal-labar ukoll f'dak is-salott, dik iċ-ċerta riħa, ir-riħa tal-qattus mhux se titlaq daqshekk malajr, inti l-ħajja qed tibniha ftit ftit u l-istess is-sens tat-togħma fl-Għajn Baqar, meta kien hemm dik il-mara tbigħ l-Għajn Baqar, it-togħma qarsa, il-qares tal-ħajja, il-mandolin li huwa qares, Il-mondolin ġeneralment nassoċjah ma' dik it-togħma ħelwa, qed nitfgħu fil-konfettur, imma għall-istorja ma kinitx tagħmel sens li jkun ħelu. Hemm sensi oħrajn, e, is-sens tal-mess, huma importanti ħafna, huma komponiment importanti, mhux li tara biss, li jekk tala għajnejk kapaċi tħossa storja, kapaċi tidħol fiha. L-istejjer iduru ma' nisa. Nisa u r-relazzjoni tagħhom mal-ħajja, mad-dinja u l-affarijiet li d-dinja ġġib magħha, inklużi l-irġiel li xi drabi jidhru biss bħala preżenza passiġġiera, eżempju, lumi fil-vażett tal-bewsiet, jew inkella memorja ta' preżenza li skadiet bħal Anslem f'villa mistura jew l-eks raġel ta' Marjosa f'Porċellana. Taraha forsi parti mill-essenza maskili din il-preżenza li mhijiex preżenza? L-irġiel qisni użajthom bħala karattru sekondarju, imma ġieli l-istorja tkun fuqhom, rrakkontata minn nisa jew relazzjoni tan-nisa magħhom hija hemm ħafna l-element tan-nisa joħroġ iktar b'saħħtu għax forsi l-kitba hija minn id femminili. Ġieli ktibt fihom l-istejjer hemm ġieli ktibt vuċi ta' raġel, però xorta jibqa' l-fatt li qed tikteb awtriċi femminili. Nemmen li f'soċjetà matrijarkali, in-nisa għandhom sehem kbir fid-deċiżjonijiet fil-familja, kif il-mara tgħaqqad il-familja, u anke jidħol f'deċiżjonijiet oħra, fit-tiswir ta' karattru, kif tikkontrolla lir-raġel. Mhux għax ir-raġel mhux preżenti, ir-raġel huwa preżenti ħafna fihom l-istejjer, però ma huwa karattru dejjem jibqa' lura jew sekondarju. Waħda min-novelli li żgur se se twerwer numru ta' għarrejja hija bla dubju ta' Xejn Gazamba.
It-tema prinċipali tan-novella hija bullying, li inti tħares lejh mil-lenti ta' x'jiġri wara, ġifieri r-rabja u r-riperkussjonijiet ta' ta' tal-vittma. Hemm element ta' pjaċir ukoll però fir-rakkont. L-istorja hija mibnija tajjeb ħafna. Tagħtik l-istess pjaċir u dexxiet ta' ta' film tal-orrur fil-fatt. X'nebbaħ din in-novella u x'inhu l-post tagħha f'din il-ġabra? In-novella tidħol tajjeb fil-kollezzjoni, il-fatt li huma kienu bniet u mbagħad saru nisa jridu jerġgħu jiltaqgħu. It-tema hija bullying vera u nemmen li l-bullying huwa bħal boomerang, kemm min jagħmlu u kemm min jaqilgħu. Ir-reperkussjonijiet mhux min jaqilgħu biss u mhux min jagħmlu biss. Orajt meta nkunu żgħar nagħmlu affarijiet ħa nidħqu, dik mhix bħalna. Imma inti xorta tkun qed tbati l-konsegwenzi. Xorta ma tistax tiftakar f'dak il-mument. Issa il-vittma qatt ma ma ħadd ma basar li kellha forsi ħiliet jew forsi setgħat tieħu vantaġġ minn Nadi. Taf li hija differenti, setgħa tpatti, forsi anke kif inbniet, eħe, jisa film tal-orrur anke jiena jiena u niktibha rrid indaħħal dak l-element ta' biża' mhux se torqod moħħok mistrieħ jekk ikollok il-persuna ħdejk, imma fl-istess hija parti minn daħlet f'ħajtek din, jekk kienet l-iskola miegħek, jekk ilhom bad kibru, xorta se jibqgħu mill-affarijiet kull ma tagħmel għandha konsegwenza. Issa min jirċivija u min jagħtiha ħatolqot il-kulħadd kważi, ħatolqot il-grupp kollu, Hemm element iva ta' biża' fiha u anke forsi jiena bżajt kienu nikteb kieku x'jiġri lili għax jiena rrid inħosshom l-affarijiet biex niktibhom. Hemm l-element tal-avventura fiha, avventura ta' meta tkun għadek żgħira mbagħad ma taħsibhomx imma meta tikber tibda tħares lejhom b'lenti differenti, tibda tanalizza. Imma kienet se tispiċċa ħażin naħseb ukoll. Tajjeb, Rita, mela, hawnhekk qed naraw ġabra ta' kodba li b'xi mod ieħor huma marbutin miegħek bħala kittieba. Tgħidilna xi ħaġa dwar uħud minnhom? Nista' nibda b'ta' tfulija li daw jibqgħu miegħi, jikbru miegħi. Alice in Wonderland, dak il-ktieb li jixprunani xell l-immaġinazzjoni u qrajtu iżjed minn darba minn tkun żgħira, dak kont nintilef fuqu. Tales from Shakespeare huma li ġew ġejt introdotta magħhom permezz ta' daw ir-rakkonti żgħar, tant kien fihom immaġinazzjoni fihom. Jina xej, anka kien għala darba darbtej ma kontx niddejja. L-element tal-misteru, xem wara dak il-ħajt. U bla dubju fuq iż-żwiemer, żwiemer kont inħobbhom ħafna dan iż-żajr. Xkelli wieħed kbir ta' Black Beauty. Mbagħad snin wara bil-fors kelli nixtri Warhorse ma li rajtu kien ħareġ film dan ukoll. Meta kbirt matul is-snin kelli awturi favoriti tiegħi, insemmi ħafna 'l Khaled Hosseini għall-mod sabiħ kif jirrakkonta l-ħila li għandu biex jiżewwaq l-istorja. The Kite Runner hija storja li taqra imma ma tinsihiex. Jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien, tibqa' relevanti, tibqa' tiftakar fiha, ddur lejha. U mbagħad wara tal-istess awtur A Thousand Splendid Suns li jirrakkonta minn vuċi ta' żewġ nisa fuq il-brutalità li għaddew minnhom. Ja storja vera sabiħa, il-mod kif ġew flimkien daw ħbiberija speċjali tagħhom. U bla dubju Margaret Atwood hija dejjem tibqa' dejjem il-favorita. Margaret Atwood eh, nqabbilha ma' dik li qed turina Forsi mera, imma mhux mera li turik ir-rifless attwali li ħa tgħawġu. Bħal dak li tidħol f'xi park hekk tara iġġebdek l-isfel, ġifieri ir-realtà tagħha hija kemm xejn għax hemm affarijiet reali, tikteb vera jisa science fiction, imma jekk vera naslu f'katastrofi fid-dinja, mhumiex impossibbli li jiġru. Il-ħila tagħha kif jirnexxiela Tibqa' għaddejja b'dak il-mod, f'dak il-ktieb, fil-kitba tagħha. Nammira ħafna. Imbagħad l-oħrajn, l-oħrajn huma xogħol ta' matul is-snin, dawna taż-żgħażagħ li hija kitba l-qalbi ħafna, għax hija dejjem li tinbidel, hija ta' sfida. Mbagħad kelli wkoll nitraduċi mit-Taljan li kienet għal adoloxxenti naqra żgħar. U l-antoloġija tiegħi tal-adulti għax volja nikteb għal żgħar u għal adoloxxenti, il-kitba tal-kbar tibqa' dejjem dejjem trid tesprimi ruħek. Għandu naħseb għandu jkollok xi ħaġa tiegħek. L-ewwel wieħed kien Satin, l-ewwel ġabra ta' novelli. Ħareġ Damask fil-2017, f'dis-sena stess, sa qed naħdem fuq it-tielet kollezzjoni Nittama li tkun aħjar ukoll. Dejjem nipprova nimmatura fil-kitba. Tajjeb, grazzi ħafna Rita tal-li ġejt u sant ma' naħsibiet tiegħek. Għana wasalna fit-tmiem episodju ieħor ta' Wiċċ Imb Wiċċ u narakom il-ġimgħa d-dieħla biex nerġgħu niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.